ve ri ngoma a yi tichayi hi vutlevulawuri bya tiphati na muxado mnp cakes and seasons yi ku khomele makhekhe ya mihlovohlovo hi tisayizi to hambana hi tlhela hi kota na ku bakela khekhe ya milorho ya wena pfula ndleve ni ku byela hi ku khomele ti-cup cakes cakes biscuits muffins buns scones na all types of dishes wa rhumela email eka email address ya makondonsovo p at gmail com kumbe u hi bela riqingho eka nambara 060 398 0501 kumbe 079 155 9913 a swi bihangi no vhakela facebook page ya hina makondonsovo polite

ni nga sungula ku rhandza yena me ni tsundzuka madyondzo wa mina ni nga sungula ku rhandza yena
hmm. ende mukhomi wa case a ku ri munhu un'wanyana a nga yi twisisi un'wanyana loyi a tshamaka xitichi xa ka magoro loyi a tirhela xitichini xa ka magoro police station

G1 Soli Makamu Channel i vito ra channel leyi u nga ku yi voneni G1 Soli Makamu i vito ra presenter leyi u nga ku yi voneni The Game hi lava ni nga na vona lawani aka na ngoloko wa hina wa vutomi bya le jele hi ka ti-episode ta vona namuntlha hi nghenela emadyambyini ya siku ra namuntlha hi nghenela episode 4 ya vutomi bya le jele bya The Game The Game mi ri mi cukumeta xibelani na na fish oil ntsena then leswin'wana swi tshwa Mativa leswi swi nga ni lisa xiswona ku loko ku cukumetiwa swibelani sweswo vhele swi cukumeteliwa handle ivi ku ni ku cukumetiwa fish oil liyani lexi nga vuya hi va xiswona hi vona mhaka ta ku yini mativa mi nga endla xilo mi ri tele mi ri group mara but ku va na lava va nga ri ka swona mi nga endla swilo mi tele mara mindzuku mi swi tiva ta ku yini ka poyintiwa vito ra munhu wun'we loyi a nga ta va a ri murhangeri wa le mahlweni mativa loko hi langutisa hina ka hina a ho va na badi ka xin'wana na xin'wana a hi wela. kuze mi kuma ta ku yini na loko hi nga ri kona endhawini a swi boha va ku hina hi kona hmm. mata layani ku ta loko ku hisiwa layani laha ku lo fika ku hisiwa ku tshwa swilo leswiyani laha ndzeni laya swi tshwa hinkwaswo se ku sungula ku endliwa yini ku biwa ti-building letiyani a ku thuromu hmm. thuromu leyi biwini loko yi biwa thuromu liyani yi wa flat ku ngheniwa kwalaha kusuhi kwalaha nakona ku zange fika swi tekiwa nkarhi ku fa ku layitiwa ku hisiwa hmm. Lahaya loko se ku hete ku hisiwa ku ve ku tikuma ku fambiwa laha loko se hi famba se hi yaku ka boti wa mihisa loyi ka ku n'wi laveni mihisa waloye a ku ri mihisa n'winyana wo va nga tirheki a ku ri mihisa n'winyana wo va nga twisisi a ku ri mihisa n'winyana ji one loko mi ve ni i xi exi mhaka loko mo twisisa kahle leswi ni mi hlamuserisaka swona ku ri munhu un'wanyana a nga teki shit a nga twisisi mihisa liya. i xikeleme xi se lexiya mm. mara a xi ngo kelema nchumu ku xi tlanga game yi kulukumba ngopfu a xi ndlela ni xitsinini laha xi nga tikuma xi va na problem xi mm. hlangana na problem i sekono ntsena xi se lexaku ri munhu un'wana na un'wanyana ku va ku mithini a xi a xi attenda na hina loko xi ku hele mithini xi fambisa message mm. a ku ri munhu un'wana na un'wana wa va na mithini xi va kona loko hele mithini xi message yi wu fambisa laha se hi nga ti byela straight ku hina loko ku ri hina a hi tirhe hi munhu timhaka ta ku munhu i hanya njhani kumbe mani le ku ndleni ka yini leswi a hi xibayo leswiya mm. leswi no mufana loyi le ku hanyeni ka ku va ka chavisa chavisa vanhu na ku bukutela vanhu ma a va ku ka hanya kona leswi a hi nga tingheni leswi a hi xibayo leswiya mm. mata leswi nga va swi endlisa xiswona jiwani byi straight ku mufana loyi na yi se ya n'wi yisela loyiwani mm. ku vela ka vona mufana loyi loko yena hi luya a faka ku i mbedo ya ndyangu laya okay loyi a endlaku mintirho liya mm. yo va yi nga vulavuleki xikarhi public n'wana n'wana na kha a swi vona mm. madusane yeah xiyise lexi ya ni plus mina na xona hi nga kumani hi ku ni fike layani nkarhi wun'wanyana nyana loko ni fika laha ni kuma ku ta ku xiyise lexiyani a ku ri munhu un'wanyana a rhandza ku yiva hi ze hi ya la mutini luwani kha hi ka ka too much hi misa luyani vhele kha hi lava leswi a swi yivini ku ze mimoyeni a swi nga hlamarisi na ku kha sapota leswi a swi ndla hi endlisa kona why a ku ri vanhu lava va hanya hi swona mhaka loko hi fika layani hi ye layani hi kha hi lava swilo leswi misa la a swi yivini a yive emakuleni a yivile ku ri swakudya na swa ku tala tala leswi a swi yivini mara loko hi fika layani swilo swa ku tala a swi a swi a swi chele ndzeni ka yini ka swipikara Swipikara leswi chayaka swi chayaka swi payipoko laha swi ba. Oh, va pfula le ndzhaku.
Good. Loko hi nghena lahayana a ti ri ku beni swinene. A ti ri ku beni badi. A ti ri ku beni ngopfu swilo leswi hinkwaswo swi laha ndzeni laya. Yeah.
Mesa loyi mi kuma ku ta ku a ka yindlu liyani a tshamaka ka yona ku na ku na ku na TV ma wo TV leya nhlana liya. Mm. Ku na TV leya nhlana liyani. TV leya nhlana liyana yona yi chuchiwini yi fakiwa laptop. mm. va vona tv laptop yi le ndini mm. mi se va na switele swin'wanyana ka switele leswi ya ri na swona swi a swi nga twisiseki mativa laha ku nga vuya ku va na timhaka ta ku va mi kuma loko xiyimo xi va hi ndlela leyo mihisa luyani ivi a swi vona na yena u ta ku xiyimo se xi bihile yeah.
mihisa luyani I lo byeriwa straight ivi a kombela leswi a nga kombela swona ku ni kombela ku tekateka swi swa mina ni swi humesa mi na swi twisisa ku ta ku yini hi faneke hi famba ma twisisa ni i tekatekini swi a nga tekateka swona a kha a swi vungavunga ndhawu yin'we a kha a swi vungavunga ndhawu yin'we a bayiza a ya pfula wardrobe ni ri kusuhi mhani ya mara damu munhu loko a pfula wardrobe liya ya yena ni ri kusuhi leswi ni nga swi vona eka wardrobe swi ni chavisini ciwani.

matiwa loko xi hingariwile layani hi ndlela leyi xi nga hingarisiwa xiswona ni yeah. mihisa luyani i le ku yima yimeni over mihisa luyani i kwate too much mihisa luyani a nge le ku tirhekeni leswi a nga xiswona why wa swi vona n'wi nyama liyani a yini se ku huma ende leswiyani a swi na milandzu a swi kha swi laveka swi na swin'wana swa mafodisi ri ku lavekeni yeah matwisa yeah.
swi nga tiveki swi le kwini na ngati laha yi nga dlayiwa kona a yi kumekangi na dzovo a ri kumekangi yeah.
mara swi lexiyani ka ka kumeka nyama liyani yinene andzeni ka yinani hi loyi ya tikomba ta ku i leswi va lavaka swona hi mhaka yini ni vanhu vaswifuwo swa vona va swi tiva yeah. a dyi nga yevulangi ku sukusela swinhondzwanini ku ya hansi minenge kwayo ma twisisa Yeah. a ti nga yevulangi laya ku susela hansi laya ka yina mbiyana a ti nga zangi ti yevureni yeah lexi xi nga ve xi endleka layani john i timhaka ta ku yini vafana lava va tsandzeke ku tirhisa mihleketo ku hisiwini layani loko ku hisiwa layani ku inaniwa kasi xi hisa lexiya loko ku hisiwa layani xi khome list Mm. Xi khome list ya vanhu lava va nga ku hiseni. Loko xi khoma xi khoma xi khoma list ya vanhu lava nga inana layani ya vanhu lava lava vanhu lava nga ku va nga ku inana va nga ku hiseni a ni swi vevuye swi va hi ndlela yin'wanyana laya ka list liya mina ni ri number one hi ku hi mina number one ni nga tlhinteriwa hi ku a ku khomiwe mina ni ri number one ivi ku ya ka ku ya ka khomiwa . ku ya ka khomiwa ti-achos ta mina eh. a ku ri na lucky jive lucky jive a ku ri ngwenya yin'wana yona yi khomiwe na yona i papa yikulu crotmani leyi loko ni vulavulaka hi yona a ku ri munhu loyi a rhandza swa misawu ku ri munhu loyi a hanya na yena ma mm. twisisane laha na vona loko swi ze swi tikuma swi fika kwalano loko ka ha ri na mithini mithini liya hi nga si ze hi hisa leni mi fana luyani ka vanhu lava ku na mithini a ndla leswi swa a ya a hisa ma twisisane mm. Botlhaka lava hi vulavulaka hi vona hi lava nga tikuma va va kona kwalano hi loko va hiseriwile okay ma twisisa loko va hiseriwa hi la se hi nga teka goza wa yi mfanelo ka fika la yi ta va n'wi vonile hmm. la se hi nga teka goza yo munhu le le ku onheni a hi se mite two okay ku na mhaka leya xibamu leyi eh. a nga ba lava ya ku va na mhaka leyo ya se a ya hisa mite leya yi two ma twisane hikuva va ri mithinini na va chaku hi tele na mi nge yi teli hmm. Kwalaya Siphy, loko yi hiseriwa yi ta yi ta vulavula yi ku langutisa munhu wa n'wina a ma ha ri ku n'wi tekeni mi n'wi hlayisa i munhu wo vulavula simple like jive ni vulavula like tense munhu loyi vulavulaka hi yena ma twisisa ma tiva loko damani a fika layani hi swi vona u ta ku yi le ku tweni ka ku vava ngopfu like jive like tense ma twisa nyana ma ta loko ni swi vona ni swi vona ni ta ku a ni fanele u tlanga hi ndlela yin'wani hi ku loko ni ba ngopfu ya. I tlanga timhaka tin'wanyana ta nga ta nga twisisi loko ni yi vona mhaka leyi va yi vulavulaka ku swi vona ku ta ku ya mhaka leyiwani a hi mpfundla wu ntsongo ndlopfu mhaka leyiwani ni yi vona mhaka leyikulu u tlanga game yikulu exindlelanini ku vula ka n'wina tlanga game yikulu kumba ngopfu andzeka ndlela ni xin'wana xintsinini mm. ni vulavula hi ndlela xin'wana xintsinini mani Yeah. na n'wina mi nge tshama hansi mi ringana jiwani Mm. hambi n'wana la kasako wa nge tshama ringana mara va la ta tikuma manyu ku ta ku tlanga game yin'wana ku lokumba ngopfu Yeah. hi laha hi nga tikuma hi va te- teka magoza mo lama laha hi nga tikuma hi fika hi yisa mimiti leyani hinkwayo wa yisa a nga ha laveki se hi swi vona se ni na wa nghena se wa onha Yeah. ma twisane hi tlhela hi va nyiketa weningi va byemata loko o tikuma a vuyanga majosi leswaku se a dlaya Mm. ma twisisane Yeah. loko o ta a ta ku hi seli leswi wa mi ta ku se hi ta dlaya mfana lowuwani a ku ri munhu loyi a tshama a ri na xicarani xin'wanyani xa tibulete a tshama a ri na swi swa ku hambanahambana marisane a khome gane yin'wanyana loko a yi bala makhata ma swi twisisa ku ta ku xize lexiwani xi khome xi xa straight a va nga tshuneli mm. ende xi nga heleriwi mm. vanhu va lawuliwe mfundhisi munhu a ndzi bala makhakhi na manyanyata phele ni vulavule pastor ni vulavuli profeta lava profeta na vanhu lava vulavulaka hi vona phela leswiwani mm. lava onha va nga tikuma va tikuma va yimise tiko hi minenge mm. va dlina va tikuma va tsutsuma va ya va tshama kwahalayani lava nga tlhela va humelelaka kun'wanyana va va fika va humelela kwalaha nkuzana ka nkuzana swi va swi va tsandza va tsumela va va tshama kwale lokixini kwale ku fuwaka swigevenga mm. va va tikuma va kha va tshama lokixini la ka nkuzane laha Hi vulavula ku hi lokixi, hi vulavula ku hi ndhawu, hi vulavula ku hi ndhawu leyi ku tshamaka vanhu. Vanhu va ku tala lava tshamaka ndhawu liyani i vanhu lava va ngo famba hi ku lava ku ta phanda, i vanhu lava ngo famba hi ku lava ku ta tikuma va va suka mimitini va onhe swin'wanyana, i vanhu lava ngo ya ku tumbeleni kahlekahle. I ndhawu leyi yo pfumala future, i ndhawu leyi ku hanyaka vanhu va va nga kotiki ku va va nga na vutihlamuleri vo tala. I ndhawu leyi na loko munhu un'wanyana o fika a ku hayi mfo a ba ku na swo ngengengenge mi kuma ku vanhu va kona a hi vanhu lava va tikumaka va. a va teki xilo va xi veka ndlondhweni ma twisa nyana yeah. ku ri i vanhu lavo va hanya xin'wana na xin'wanyani xin'wana na xin'wanyani kwala na kwalawani mm. manikhoma yeah. laha na sweswiwa loko mi fika mi humelela mi ku a phela mani mani endleni yini swi nge ze landzelerisa loko endleke yini kumbe hi swona kumbe hi swona mm. mi kumaka swiculo swi kha swi tlulatlula a swi ri zini leswi swi vulavulaka hi swona yeah ma twisisa ma tiva loko sweswi va endlela yin'wa- ya le jowani tsumile le damani na yini a fika yi n'wi lava leyi loko hi n'wi lava leyi ne vhele ku vanhu va ta va ta va tele and loko hi n'wi lava a hi va hi kha hi famba hi minenge hi meka xonga la fambi hi xi xo famba ma twisani loko hi lava mesa luya ni vulavula hi timhaka ta 2015 loko hi la mesa luyani a hi nga n'wi lavika hi famba hi inani hi something a ku fambiwa hi milenge a ku fambiwa hi milenge a hi zanga nghena ka majosi hangalaka na nhova liyani hi ku nkuzani ka nghena switandini hi cheka hi ku le a lokixini hmm. a lokixini hi kona hi swi tiva ku ta ku vavasati va letana na xixevo i vanhu lava rhandzaka ku tikuma va hanya na vanhu na vanhu i vanhu lava rhandzaka ku tikuma va dyela i vanhu lava rhandzaka ku tikuma va tiphina hi swa vona laha loko ni langutisa swin'wanyana ni nga va ni swi twisisa ta ku mahanyelo ma vona va hanyela leswa swo a hi vanhu va hanyaka a va hanyi va hleketelela mundzuku va hanya swa kwalawani swi swa sweswi laha loko hi fika ku ndhawu liya nga tikuma hi va na mihleketo ya ku loko hi fika hi tsandza ku tikhoma se hi sungula ku endla timhaka ta ku hi fanekele hi cheka hi room hi room ku cheka hi room hi room a ku ri timhaka ta ku cheka hi room hi room hi ndlela yini na vanhu va le ni va rhandza ku tikuma va dya. va rhandza ngopfu ku dyela mm. oh moti oh Johan phela eh ndhawu liyani ku kuma nsati i swi simple ngopfu a lokixini a swi simple ngopfu yeah i timhaka to mi nghena mi khome xikotikoti xa hlampfi kumbe mi khome phakita la ticondzo mi swi tiva ta ku n'wansati mi ta n'wi wina mi ta tlela vurhongo mi ta pfuka mi ri kahle mara a swi heli swi nga endla ku va na problem yeah why vanhu va vanyaku ku phanda okay mara ku kha ku nghena tin fish u nghena ticondzo

elo holdings hi lawula maxelo eka miako hinkwayo twana hi ku khomela tiekhoni to hambanahambana 9000 btu 12000 btu 18000 ku katsa na 24000 btu swi nga leswi ku hava ku u nga hi bela riqingho ivi yi ku number busy kumbe yi ku yisa eka voicemail hi fonele eka nambara 076 752 855 kumbe u hi rhumela meseji eka whatsapp hi nambara ya 072 6325226 wa hi rhumela na email eka email address ya eloholdings group at gmail com wa vhakela na tiofisi ta hina eka malamulele na ngeta elo holdings the ultimate driven services and loko i kha i huweleke vanhu va aids a va ngheni vanhu va drop a va ngheni va ala va yo tshama hala mabenceni loko se ku fika nkarhi wa lunch a ni la kuta munhu a ni tela a ku mhani nese hi pfuneni yini yini i champagne trela mongwe aka mhani nese ni le ku veni ka channel ya g one soli makamu inkomu
Jiwan Solima ka mi vito ra channel Jiwan Solima ka mi vito ra presenter the guest the game i vito ra guest ya hina ya madyambu ya siku ra namuntlha e, e, the game loko hi ya a market a ma ha fiki laha ka ku um se mi nghena hi room hi room le lokixini le ka nkuzani leyi ivi ke ivi ke ma tiva loko hi kha hi nghena hi room hi room layani jiwani hi nghena hi room hi room hikuva kha hi swi ta ku vana vasati va layani vanhu van'wana va hisa swin'wanyani i vanhu van'wanyani vo rhandza ku tikuma va tumbeta vugevenga hi ndlela yin'wanyana yo va yi nga twisiseki ma twisisa me yes i vanhu van'wanyana lava vo na loko sweswiwani munhu o fika kahlekahle a kha a laveka swinene va ku munhu lowani i tihalawani le ku dlayeteleni le ku ndleni ka yini ku ri a fika layani a yi ndhawani lexiyani ku tsena a khome mali na loko ve ni i fa nga na mali ya xikhwameni ntsena loko va ri na mali yo ringana phakiti ra ticondzo ntsena
a mi tlheli ka pakiti ra ticondzo eweni ya a ni tlhele ku pakitela tsonda ku na wa tiva vanhu va lene matwisi se vanhu van'wanyana a va hleketi kahlekahle va ha tindlondlo mm. se mfana luyani i tsutsumile a fika tumbela ndhawu liyani loko a tumbela ndhawu liyani hi n'wi lava hi n'wi lava laha hi nga n'wi lava nkarhi wun'wanyana leha ngopfu hi dlina hi nga n'wi kumangi okay laha mfana luyani ku nga vi ya ku fika nkarhi lowu loko se ku heti ku hisa hisiwa mimiti liya ka vona liyani hinkwayo ivi va hlongoriwa mm. laha ku hlongoriwaka vona swi nga na ba swi tikomba ku ta ku vugevenga laha mutini luwani a vo byi protect-a vugevenga a ku ri swilo leswi va swi rhandzaka a ku ri swilo leswi a va swi amukela a ku ri swilo swa va swi rhandza emutini mm. hi mhaka yini va hlongoriwini loko va hlongoriwini laha ka majosi layani va va va tshama etikweni rin'wanyani ka tiko leri va nga va va tshama ka rona ku ve ku va na problem leyi nga fika yi va kona laha ku nga ti kuma ku fa ku tima munhu loyi a susuke a ri na n'wana wa vona va lavayani wa n'wansati va le tikweni le problem leyi nga vuya yi va kona i timhaka ta ku yini a va pfumelangi timhaka ta ku a fika ku va na ku a lahliwa ende hala ka majosi nakona phela na yi nge pfumeli ku ri yini a lahliwa laha hi nga dlina hi nga ha swi twisisi no ivi a lahliwa xinjhani kumbe lahliwa nkarhi muni laha hi nga vuya hi twa maviriviri na mahungu ndlela yo lavuya a lahliwa hi xiphorisa okay laha van'wanyana va kona va nga koti ku twisisa hi ku ku xiphorisa lexiwani va tlilayini nyana vanhu ka majozi lava nga dlina va tikuma va nga laveki laveki loko lava nga vuya va lova kumbe lava nga vuya va tikuma va hlangana na timhaka ta ku va vhele va khawatiwa hi ti-community kwala ka majozi va hlayini nyana lava kumaka ku na va nga pfumeleriwi ku va tikuma va lahliwa kwala tikweni laha ni nga koti ku twisisa kahleni laha swi nga vuya swi ni lahlekela nyana ku ri na munhu luyani. a nga va a wela ka van'wanyana lava nga fika va lahliwa vusiku na ka majosi ma twisisa ne hi laha swi nga vuya swi tikuma swi ni lahlekelanga kona kwalano laha ni nga kota ku tikuma ni nga ha koti ku twisisa ku swi ve swi endlisa ku yini se i johan mati alayani loko hi ya hi ku mi hlamusela hi laha ka majosi ne ka majosi i tiko rin'wanyani leriya rona loko mo va mi tshamini a swi simple ku ta ku loko mo mi veke foyini a xitupini munhu a nga hindza a yi teka. ku nga ri ku chava maphorisa mm. ku chava vanhu ha lunghisa eh! ndhawu leyi ha lunghisa joani mm. ha lunghisa swinene loko mo langutisa kahleni mi langutisa kahle malembe ndhaku Ku ri va kuma ku tikuma va dya mikhekhe loko hina vanhu van'wanyana hi khomiwile ende hina la xikarhi lahawani hi va kha minkarhi yo tala lahawani exikarhi lahawani hi va kha hi tirha tirha na xiphorisa xi va xi hi nyangatsa hi nga endli leswi swi lavaka swona ma twisisa se layani problem leyi nga ti kuma yi jika yi va kona dyiwani i timhaka ta ku yini i loko va hlongoriwile vanhu lavayani va nyamalarile hi ku mufana luya i tolovele ku tikuma a hanya vutomi lebyiya ma twisisa i fikelele le a nga fika kona atikweni leri a va fuwe kona atikweni leri a va nyiketiwa ndhawu atikweni lava a fika a nga fika va amukeriwa kona mihisa luyani a sungula ku ta hi lomu a ta ku hi kona a khome manyanyata a mbale manyanyata na hi makhakhi vo tala a va n'wi tiva hi ku pfuna Mara se a sungula leswa swo khomakhoma nkozi, swo humela xibamu. Mhani i swilo leswi a swi nga va tsumisa haleni. Ya. Laha va nga vuya swi fikela laha se swi nga vuya swi ti kuma swi va problem eka family liyani, na ku va se va nga ha swi twisisi va fanekele va vuya va ti kuma va hanya kwini. Hi ku na maphorisa se a ma ya le, na maphorisa ma ma twini maviriviri na mahungundlela ku ta ku mufana loyiwani. Ya. Laha ku nga vuya ku ti kuma ku va na problem leyi nga ti kuma yi va kona laha. N'wana a nga vuya a fela azobyeni, laha n'wana a nga vuya a tikuma a fa a dlaya hi mutswari wa yena la ngo lo n'wi tswala. Ku ri ku karhala. Ku ri ku karhala ku tikuma a vaviseka mutswari kumbe ku tikuma a dyisiwa mbitsi hi ku se already se a va tikumi se va na n'wana lowun'wanyana va n'wi luzini luwa nhwanyana luwa ni ngo a ri na mbilu ya wachi. Va tikumi se va n'wi luzini Hi ndlela yin'wanyana leyi na mina na Zwane kahlekahle ni kote ku tikuma ni kota ku yi twisisa ku a lo hleketa ku fika kwini wansati ku ma a tiba hikuva a time a a hiseriwe yindlu ku tiba hi vula ku Ina na mi twisisa ku fiwini ya ma twisisa Joan ya laha namuntlha hi nga ha kotiki ku swi twisisa kahlekahle no sweswiwani xi ku xiza lexiyani ku sukusela nkama wolowo swi na leswi va swi lo hwii ivi se yi sungula ku karhata karhata kwale u nga fa wa fuwa kona ivi ku fika nkarhi Nkarhi lowu nga vuya wu fika i nkarhi lowu va nga vuya mimana kona va xi phamela swakudya va xi ba hi poison naxona ti dibha why se a va lava landziwela a va landziwa ra vufayifi se ni nga va byela mhaka ta ku se mi fanekele mi famba laha tikweni hi mhaka n'wana ma swi vona loko va langusa u kuma ku leswiwani leswi va nga ta hi swona ku sukusela loko va suka va suka kona va langusa u kuma ta ku still ka ha ri swona leswi se swi va nyiketa problem swa ku kokwa ta dlina ku nga tshamangi helo. ya na mi laha na yena vhela a nga vuya a tikuma a dlayiwa hi poison manuna na yena hi vulavule mutswari wa yena loko lo n'wi bebula Hmm. loyi u ve a lahliwa kwini kumbe swi ve swi endlisa ku yini mara yena a nga ha ri kona misa leyi va loko yena okay Mavisa. se um timhaka leti nga dlina ti va kona case a yi nga yimanga a yi ya mahlweni case hambi ku timatimela vayani case a yi ya mahlweni laha hi nga tikuma hi ya fika ka final hi ri seven hi ya fika ka final a khoto laha hi nga tikuma hi fika ka final ha ha ri na mani ha ha ri na munhu wa yi one se a hi sele na munhu un'we mbhoni ende mukhomi wa case a ku ri munhu un'wanyana a nga yi twisisi un'wanyana loyi a tshamaka xitichi xa ka magoro loyi a tirhela xitichini xa ka magoro police station a ku ri munhu un'wanyana loyi a nga a nga yi twisisa ku ri munhu un'wana loyi a nga twanana na yena. a ku ri munhu un'wanyana loyi a hi nga kumani a ku ri munhu un'wanyana loyi na siku na rin'we a hi nga tshama hi n'wi onhela loyi a lo ta tikuma a hi venge hi swa ntumbuluko case ya hina swilo hinkwaswo everyday swi tshama swi ri ku cincacinceni statement swi tshama swi ri ku cincacinceni ku ri ku tshama kha ku nghena swo tika masiku hinkwawo. ma twisisa yeah laha hi nga ku ehleketa timhaka ta ku lowuwani munhu ne i nga ku se i lwa na hina ende ku n'wi veka emahlweni ka nawu vula ta ku problem ta yena ta ku endla yini ma swi ta vhele u ta ku maphorisa maphorisa ku hava u ta ku nga ti kuma ma khomisana hambi swi mo fika mi kumbe pfula case mi kombisa example mi ku fika mi pfula case kwalaha ka magoro phorisa rin'wanyana ri endle yini va nge pfumeli sweswo yeah man kom yeah ni nge pfumeli va nga mi byela ku ta ku va a ri busy va nga mi byela vini na loko mo va le mhaka xibedhlele ta mi byela ku ri ka a ri busy yini yini ha swi tiva ha swi tivela ni nge swi pfumeli mm. i vangani lava va nga tikuma va va hlangana ti-probleme va boha minenge mi swi twa ku ta ku loyi hi boha minenge phorisa mi tshami twa phorisa leri nga ba loyi a nenge ri khomiwini
un'wana wa ku bohi xipane ri khota a nga ha koti ku famba i bohe phorisa mi tshami twa ku ri khomiwini
van'wana va boha va lova
Mm. mara mi nge twi ku ri phorisa ri khomiwile Yeah. ende hayi ku ri phorisa va ri khomiwa phorisa ra khomiwa i ku yini tidili ta vona leti va ti endlisaka xiswona ma twisisa Mm. loko sweswiwani ko va mina ni endle sweswo ni be munhu hi ndlela yaleyo ni n'wi bini hi gun vele swi nge endleki ku ta va case yin'wanyana hi ku ri ngopfu ma twisisa yeah na mi twisisa swinene laha namuntlha hi nga koti ku twisisa ku ndleka yini mesa luyani i hi tikiserini leswi a nga hi tikisisa xiswona mesa luyani se a ndla na xitele lexi xo fika hala la tikuma se a rhanghena ku majosi a jekajeki nga ngo tiko ra yena mm. mara hi kote ku tikuma hi n'wi hlamula hi ndlela ya kahleni a hi zangi hi n'wi karhela kumbe njhani mm. leswi hi nga n'wi byela swona hi n'wi byele ku ta ku mfo hi kombela i hi lomba lexitichini lexiya ku hi ta kota ku sala hi hanya kahle yini i huma endzhaku ka milandzu ya hina i teka case ya hina i yi nyika munhu un'wana mm. hi ndlela leyani a hi nga vuleli ku ta ku loko a teka case case yi fanele yi hela mm. case loko case yi ri case case loko yi onhiwile case loko yi ri na nandzu a yi tengiwi yi fika kwalaho yi nga la fika kona yi hlula loko ya hlula loko yi pfalela vanhu yi pfalela vanhu ni ku ku va ku ri ntiyiso hayi leswo everyday vanhu va fanele va tshama kha a endla swilo everyday munhu va nga tshama kha a endla swilo loko la vona ku dye bari dyeda swilo hambi va ha pfaleriwile wa ri dye laha va endle one two three swi endle ku hi karhi munhu malwezi se i jele a yi kahle jele yi i probleme jele ya tika swinene ende loko va i ri na badi Va tele ngopfu vanhu lava sweswiwani hi vulavulaka ku vona va nga ku bantiteni va bantitela mahala va nga swi onhangi. Va tele ngopfu vanhu lava sweswiwani va nga ku karhala va nga ku karharisiweni van'wana va famba tikhoto va nga onhangi. Lava nga onha vo lo tshama kaya lava nga onha va tele lomu majarateni lomu. A ni mi xisi Joni mara loko no langutisa hi mina loko ni langutisa milandzu ya mina yi tata a ni tivi ku ri a na ha tivi ku ni nga yi ni nga yi katsakatsa xinjhani ni nga yi hlayelela xinjhani ma twisisa loko ni langutisa hi fikile kwalayani a khoto siku ro ra final ni kuma ku na mhisa lowuwa loko ni n'wi langutisa ni kuma ku mhisa lowuwani a ku ri dance. wa ka dongoro mesa loyi a na ku ri yena loyi a ri witness a ku ri yena la fanele ku hlamusela swin'wana na swin'wanyana laya ni vulavula hi munhu loyi ni nga loko munhu wa miyivi munhu loyi a kota ku tikuma a endla swilo public loyi hi byela ku yena ku a kota ku tikuma a tlela ndyangu wa endla ku rhandza ka yena a ndyangu na nsati dyambu lo tsi na vanhu va kha va hindza vanhu va hundzi va ndlela ni vulavula hi munhu waloye hi yena loyi se a ri ka a sele. loyi a faneke a hlangana na yena ka final lava n'wanyana va te ku hlangana na situation yaleyo vana va va nyamalarini a ka ha vangi na munhu na un'we a nga tikuma a tshunula kusuhi mm. ende ka vanhu valava ku ve ku lova se siluyani ku lova xibotani lexiya xi nga ve xi endla sweswo swa ku va ku va na hansa hansa tikweni na xo lexiya xi vuye xi lova ma twisisane mhaka leyi nga vuya yi va kona jiwani Ku ve na mhaka yin'wanyana leyi ni navetaka mi yi twisisa swinene ka swin'wanyana vanhu va fanele va swi tekela enhlokweni mutswari loyi a rhandzaka n'wana a nga pfumeli n'wana a onha a kha a n'wi vona hi ku ka rin'wana ra masiku swa onhela a swi hambanangi na na na vatswari lava va rhumaka vana va xisati ku va yi ku phandeni ivi va ya va ya phanda va fika va nyiketa leswi va nyiketiwaka swona ivi va tlhela va khomisa vana va vanhu. Sweswiwani va nga rhumiwa ku ri famba a ndlwini loko i fika ndlwini kwalayani ka va na problem yi one if ki va na yena n'wana mvhele swi sweswiyani mi va ku mi kha mi hungasa hi swona ku ba nkarhi loko xi ku xa famba. i n'wi nyiketa mali muni i n'wi nyika three hundred kasi ka vona i suke a ri na inani ya five hundred la nga fa byela yona ku famba hi phandle la five hundred la u hakela switokofela a ya a vuya a ndleka jarata a khome three hundred va pfula case liyani va rivala ta ku khizo ka kha pfula phi ku na ku vanhu va hambanahambana Hi na n'wana xipano nhloko swin'wanyana swikolo leswi swi loko munhu a pfule case ra ku hi ze boost nyana hi ta boost back ma twisisa hi vula njhani hi lava ku swilo swi fika makumu leswo hayi mhani i xihatla i samba nga ta ku i xi khensani khensani liyani i ta ni bayisa blind a ni kombeta ku yi khansela nyana ni ta ku boost e-e yi faneke yi chaya kahle yi fika makumu kahle and one mistake yi fika makumu yi nga chayi kahle. swa ku obvious ni le ka munhu waloye na yena yi nge chayi kahle hi ku yini ku hava xi xo vava ku fana na loko i tikuma i khomiwa i khomeriwa swilo swa mahala ku hava xi xo vava ku fana na loko u khomiwa u khomeriwa leswi u nga xi tivi loko no mi byela xo hundza Joni ni mi bye ku na na leswiwani vulavulaku ne ni nga va ni kha ni vulavula ku ri na swin'wanyana swa ti-challenges to karhi leti ni nga hlangana na swiyimo swin'wanyana na swona leswi na leswiwani ni nga busy Hi ku va ni kha ni ya left and right ni kha ni endla ma up and down ni ya tikhoto hi milandzu yin'wanyana leyi na yona ni nga yi tiviku na sweswi ya ha ri busy swi ni vulavulaka se loko ni langutisa layani mehe se luyani hi vuye hi tikuma hi n'wi fambisa lahawani kahle a no zama ku ta mi kombisa loko ni mi kombisa ku ku khomiwa a hi khomiwa loko munhu a onhile. Munhu wa vona munhu, a fananisa munhu, a ya a ya huma hi wena hikuva a ku venga, a ku, Hi vone swimanimani, ku nga ri wena. Ndhawu yaleyo i tlhele wa ti kuma i ba, ti tlhela ti kuma nkarhi mun'wanyana i va na badi, i gweviwa, u gweriwa for mahala.
Ya, na yi twisisa.
Vanhu lava mi va kumaka endzeni ka building vo tala a hi va onhi. Lava va ku va onhile vo tala va va va ri kaya. vo tala va va onhile va va nga ri na case va vulo tshama mara ku tikiseleka ngopfu vana va vanhu i kuma munhu a report-a munhu a tlhe jika hi khona a fika diza mm. ku gwevanixexe nga xi nyiki bail i khomeni kwalano Hi fikisa sweswo amakumu ka episode 4 hi le ka G1 Solimaka mu channel hi kombela mi subscriber channel ya hina yi kula yi ya mahlweni the game va ha ri kona a gaming eh hi ta vuya nakambe na episode 5 inkomu